man, eh, eh, and xin'wana na ku xi vula u hleketa ku a hi maendlelo ya kahle ya ku wena u vona ku video u subscribe la ka channel like no vula ku a hi mavonelo ya kahle na Loko wo tshama u swi hleketa u ku hi u ku ntsee u ku duu loko u swi hleketile u hleketa loko hi mavonelo ya kahle loko u lava ni loko u like kunene u hleketa na ku i i bad idea loko u ku hi u ku ntsee like no vula njhe hambi wo tika u yi share ka WhatsApp ya wena u yi share ka Facebook link leyi.

Ntwanano, ntwanano, ntwanano, ntwanano. Yeye i Jaimito i mfana wa le Msabigani. Yeye aku brought to you by Vakhandli Group. Yeye eh, hi ku tiselana mpahla if you want to join our um, society you can just go through the website www.bakandugroup.co.za you'll get all the information all the benefits of all the levels then hi ku swi yenge hi ku hambanahambana ka swona um ya kuma rito ra hina namuntlha ka tipisalema 49 verse 10 vanhu va swi vona leswaku hambi ti ri tintlhari ta fa ku fana ni leswi mintlunya ni swiphunta swi faka hinkwavo va siyela van'wana rifuwo ra vona haleluya um ni ta ni khomela ni this Ni ta kota ku va ni hlaya swin'wanyana number one ya hi ya vulavula hi Benny Mayengani on his second uh, uh, uh, um, live loko a karhi a vulavula a vulavula na MLFM um so xo sungula before hi endla swilo hinkwaswo yeye yeye i mai vava dyaro ku la hi mbata tanuna xiti oh yi mani mi amukelaka the channel that matters oh uh, uh. the channel that matters the most ah hambo kwata yeye wa lava a wu lavi i ta swi ku Baba ya wena yi va ni mi amukelaka the only channel that matters to watch song of the year risimu ro tsema lembe bedi mayengani a lwisa munghana lonene hi risimu ro tsema lembe timhaka ku ri ti nga ri na ku ri 2453.403121 ya swiphiqo leswi nga kona hi mhaka ya yini yo tsema lembe i mhaka ya ku mutondolovan a yi tsemangi vhele ma nga a nga kumi na ti-airplanes to tala ka mlfm these days but even on the ground tingoma ta beni ma nga ni you can only tell online ku oh he still has power because he's one of he's not his one he's the most streamed person oh, oh, oh, ka gaza eh, especially ka ka ka ka ka lava endlaka vunanga byo fana na bya yena

ku ta benefit-a tinqambi tin'wana ku ta benefit-a van'wana ku ta benefit-a vanhu van'wanyana and sweswo swi n'wi veka in the right position politically why because it's not long about me me me me mtondolovan me me mtondolovan e-e xa makhombo DJ Mumba is that at that point in time mo ba DJ Choir la kahle kahle hamba hamba ku lo tsema ra Oscar Makamuri nga huma hi June a nga ta va na problem Dimen Right? So that's one thing for sure. So that's a good thing. Politically, it will give him some, oh, why? That's what we want as Batsong. We want someone who's going to fight for us. But the leswi hi nga tiyela swona ha swi kota ku lwisana hi swiyini. Maloko ta munhu from somewhere a hi hlasela a hi swi koti ku lwa na yena. Hi leswi hi kotaka swona tanihi Vatsonga. ayayayaya wa lava a wu lavi i ta ndzi ku bo Benny Mayengani a mention-a swilo swin'wanyana leswaku ka M_L_F_M va tirha hi ti-contract sweswo ni swi vurile loko ni karhi ni vulavula na G1 Soni Makambe or Makhense loko hi endla interview ya this year laha a hi vulavula yini hi. gaza bosha album hiv makaze page 9 wayintwisisa so and ka album leyane tinsimu leti ti nga la hinkwato a ti bi ku bayasasela vanungu leswi swin'wana hambi u nga nga changi hambi lo chayasasela vanungu ntsena ya yuro risimu laha laha sasela vanungu ro risimu leswi swin'wana hava lo teka che dustbin a nga humesa a humesa risimu leri rhwala ku album hayi hit hinkwaswo leswaku na hinkwaswo risimu leriya sasela vanungu ka kokwani ish sase lava no anyways ni n'wi byele leswaku yena a nge he vuyi ka MLFM a ni ve ni ku a hi bejeni loko mehe no wina a nga ha vuyi ka MLFM G1 Solly Makamba i fanele a ni nyika interview futhi a ku okay sure na pfumela mara loko no vuyeke wo tshika swa ti-YouTube ni ala. Today I'm here na pfumela Joan Zolimakamba I'm accepting the challenge ku na munhu wo fana na Zolimakamba ku na munhu wo fana na Chavi ku na munhu wo fana na Jantini I think i Karlena n'wana va n'wi hleva laha mara Karlena a nga survive hi mhaka ku i wansati vavasati va na lake mara xin'wana lexi va nga na xona vavasati hi mhaka ku hambi va nga zanga va endla sweswo huma ndleleni ne va na leswaku a ah, i wansati and loko ku va ku ri swinhu hatani ku leswaku swi na advantage ya ku swi ngo ku nyika hinkwaswo kumbe u ku swi languta ntsena u to mundzuku u nga benefit swilo hinkwaswo ma vo so maybe vanhu lava i khale va act la they want to get rid of them okay va jantini okay it's fine get rid of them a ku va fambi va jantini a va fambi na va ngudwana xikan'we ni va khale va tele ngopfu vanhu va khale laha a va fambi if that's the case right um va fana va chava chava hi wa khale i fambiseriwa hi i fambiseriwa makatla so

like so but one thing for sure eh, eh mi hunguze mi hundzela swo maka hungu leyi ku MLFM is out Jantina out Chavi out according to lava a va ri ku va hleveni they are out and va na jaja hi mani hi influence lava mani ya lava a va ri ku va hleveni right good yi huma hi veka beni mayengana so beni mayenga i ri vanhu lava hi tikontiraka tikontiraka leti va nga ka tona hi tona ti endlaku leswaku vanhu lava va nga endli decisions ta serious u teka njhani decision leyi nga ta affecta mlf m five or seven years to come wena while u swi tiva ku you are on a contract for two years you're on a contract for i mean for one year for twelve months

right so that's one thing that we should look into because if abangala utsamaya ri xigaza ne a fane va tsemerera ra swavo there ra wayne ntengo and ra fita because ra ti-views to tala ka vatsongo i vula marito ya ka loko mi hanya kwini n'we mo ka mi nga ni tinsimu leti leku vanhu va ti chaya na tindzimi leti chayiwaka hi vanhu a mi hanya kwini n'we mara yo twa yo yo karhala beni ma nga se yo nyangatseka like his father our but whatever is fighting we we we support him uh, i don't have an agenda with mlfm i have an agenda of incompetence and disrespect uh, ka vatsonga there's nothing that they do ka vatsonga vo hi senga to make money for their own benefits it's like they know ku ri we always want to hear swin'wana switsongonyana swa vatsonga se hi boheka ku yingisela so leswaku hi user just like galland of blood did so swilo leswi nga endla galland of blood a ku nga ri masungulo hi swi toloverile like that's why loko van'wana va fika va rhukatela vatsonga hi swi toloverile ku hi rhukatela na hi xitichi lexi nga designer hi government ku xi kurisa rixaka xi ndlandlamuxa risaka xi hi endla ku hi hlonipheka mara wu lava have power hi nge pfuki hi va na matimba because vanhu lava a fanele va hi endla ku vatsonga hi va na voice to national level i vanhu lava tlhelaka va teka voice ya vatsonga va yi va yi suppressa va teka va nyika vanhu van'wanyana so whatever benny is saying about song of the head is absolutely correct in my opinion right uh, uh, uh, we should we should look into that eh lava ni nga va ni siyi xin'wanyana ya eh prince rhangani kumbe audio yin'wanyana ni nga yi vona ka channel yin'wana a karhi a trenda hi timhaka ta tinhunguvani na tinting um i just want, i don't like commenting on people's things but um loko nsati wa mina sweswi o fika a ni vutisa a ku hi mhani hi vava i i bibele liya na na twa tibibele mina leyin'wana hi liya leyi le kule ni nga yi landza if a wu tshembi vula ku yi landza ni yi landza ni nga yi landza mina i i bibele liya na u vuye i bibele leliyana u vuye ku xihlavelelo lexiyana xihlavelelo mi nge xi tivi i buku yin'wana ya tinsimu yi yimbelelaka yo ka nazareni i vuye i ku i i mhalamhala liyana hi leswi ni believer-ku ka swona so ni lava ku prince rhanga ni tirhisa murhi hileswaku believer-ku ka swona yi hanya hi ripfumelo ripfumelo ro ri yi tirhelaka hinkwenu hambi sweswi no kuma ntirho ne um ivi ni wu kume hi mhaka ya ku ni lo swi khendlela ni pfumela ka swona hambi ni nga wu kumanga mhaka ni lo swi khendlela mara ni ta believer hi ku mhaka ku ni khendleni ni wu kumise hi swona ya so mara a ni la ku comment-a na mhaka liya ya ya yindlu .

ku aka yindlu leyi u la ta tshama swi durha ngopfu that's why people who are rich you'll find ku ri they stay in some decent small house but they are making a lot of money in a properties which are big that they own because yindlu ya beni ma yi nga ne loko yi ta va yi ri helini ku ta kuma swa kutani hi n'hweti ta xava hambi hi gezi ra more than seven five ten thousand malati lama ya ku tlanga lamaya

mayabo so it's a good valid point that is raising but honestly build a decent house that is affordable e eh, liya beli ma nga ni ya durha n'wana sisi u ta kuma ku that thing ku va yi yi survivor swi durha ku dlaya ku yi maintaina ka durha yindlu liya

man eh eh and xin'wana ni lava ku xi vula u hleketa ku a hi maendlelo ya kahle ya ku wena u vona ku video u subscribe la ka channel like no vula ku a hi mavonelo ya kahle na loko u tshama u swi hleketa u ku bi u ku ntse u ku du loko swi hleketini u hleketa loko hi mavonelo ya kahle loko loko ni loko u layeka kunene u hleketa na ku it's a i bad idea loko u hi u ku ntsena like no vula njhe e-e hambi wo tika u yi share ka WhatsApp ya wehe u yi share ka Facebook link leyi.

ene ka namba la ka register ra xikolweni u nga voni pfune njhani just that ten rand do you think it's a bad idea yeyey hambi u kwata yey wa lava a wu lavi i ta siku vakhandle group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuvuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka naswona u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala misaveni swiyenge swa vakhandle group swi katsa leswi muganga basic laha u joyinaka 50 rand u vuyeriwa hi 5000 rand u kuma tende na 100 wa switulu mobile toilet muganga unveiling benefits u kuma 5000 rand lodi yin'we ya tihunyi decoration tende na 100 wa switulu laha u chayelaka hi 50 rand ku tlhela ku va na

ya vakhandle group co za kumbe u rhumela rungula eka email info at vakhandle group co za vakhandle group we are family, family.